Asɛm a esii wɔ Berekum yi, yɛrehwehwɛ panyin bi a n'adwene mu dɔ ama no abɛma yɛn nkyerɛaseɛ because bɛsi sesɛ no nteaseɛ mma. Nana Asante he, ɛyɛ ayie na na ɔreba anaasɛ na ɔreba ntɔkwako? Efisɛ ɛsɛ nteaseɛ bi mma o. Nana, na ne dehyeɛ na na atɔ fam, ɛna na ɔde n'anuonyam bɛtaa akyiri ama wɔn akora n'akyi, anaasɛ na wɔreba abɛdidi dɔmahene atɛm. Ɛmu deɛ hia? Na yɛnim sɛ sɛbi ɔdehyeɛ na atɔ, ɛna Nana de n'anuonyam ɛba bɛtaa akyire ama wɔn ano ne sikasa akora n'akyi. na dɔmahene atɛmdidie bebrebe yi, ɛno nso firi hefa? Sɛbi, na n'Asantehene, adeɛ a ɔbɛyɛ wɔ Berekum man mu no, na anka ɛyɛ fɛ dodo. Animuonyam wom, ɛyɛ akɔnnɔ. Wabɛpurufu Akanfoɔ amammerɛ ne wɔn amanneɛ fɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛ. Na afei. Dɔmahene atɛmdidie bebree ba a, na mmeranteɛ no a wɔbaeɛ no redi dɔmahene atɛm sɛ yɛaba, deɛ ɔse ɔyɛ barima no mmra, deɛ ɔse ɔyɛ barima no nka ne ho, yɛbɛyɛ sɛɛ, yɛbɛyɛ sɛɛ, yɛbɛyɛ sɛɛ. Yɛhia sɛ ɔpanyin bi a n'adwene mu dɔ mmra mmɛkyerɛ mu ma yɛnya nteaseɛ sɛ, Nana Asantehene, ɛyɛ ayie na na ɔreba anaasɛ na ɛyɛ hu? Osuro dɔmahene. Ɛno nti na ɛsɛ sɛ ɔbɔ dawuro ma Asanteman sesa dɔm di n'akyi. Because adeɛ a ɔyɛeɛ no prove sɛ Nana yɛ hufoɔ. Nana Asantehene yɛ hufoɔ. Adeɛ a ɔbɛyɛ wɔ Berekum no ɛne deɛ mmeranteɛ no baeɛ no, nneɛma a na wɔyɛ no nyinaa kyerɛ sɛ Nana Asantehene yɛ hufoɔ. Ɛnyɛ ayie ɛna na ɔreba. Ayie baako pɛ a woreba. Wɔainfɔɔmo aban amee ase sɛ sogyafoɔ sei bebree di w'akyi. Wɔde polisfoɔ bebree di w'akyi. Asantefoɔ mmeranteɛ a wɔrekɔyɛ wɔn adwuma pɛ wɔn sika kɔhwɛ wɔn abusua. Wode wode wode wode asɛm bi ato wɔn tim sɛ sɛ wɔansɔre anni w'akyi a, eh, biribi bɛtumi ato wo. Ama Asanteman ase sɛ nnipa bebree di w'akyi. waba. Wabɛyɛ nea mobɛyɛ nyinaa ahyɛ ɔhene no animuonyam. Na dɔmahene atam didie bebrebe no, ɛfiri he? Ɛyɛ dɔmahene nti ma na moba, anaasɛ mo dehyeɛ na na atɔ fam nti na mobɛno ne sika san kora n'akyi? Yɛhia sɛ ɔpanyin bi ba bɛkyerɛ yɛ aseɛ. Ɛna nea ɛsɛ sɛ nipa bi te aseɛ no sɛ saa ntɔkwasɛm ntɔkwasɛm ntɔkwasɛm Atwam o. Ɛno nti ɔhen bi a wayɛ ne ho sɛ ɔpa sɛ ɔyusu n'adwen ma nkurofoɔ ka wɔn mogyaa gu fam no, sɛ Nana Asante hene tiri mu pɔ no no a, ɛmma mu. Obiara nni hɔ a ɔbɛkɔ akɔka ne mogyaa agu this 21st century ama ɔhen bi. Nti ɔfii sɛ ɔhen mmeranteɛ bi nkɔ kɔ nkɔ pirapira wɔn ho in the name of, of ɔno ne popularity ɛne ne protection a, ɛne deɛ obiara nni hɔ a ɔbɛkɔ akɔyɛ saa adeɛ no. Na yɛn nuanom berekumfoɔ, adeɛ a moayɛ no, mobɛtumi atua so ka? Ana ɛyɛ mo sɛ Nana Agyeman Badu kɔntenkorɔ ne ne moatu no anisa? Moatu bonoma yi nyinaa anisa. Na neɛ moayɛ no, sɛ neɛ mohwehwɛ no mo nsa ka sɛ ɔhempɔn bi wɔ bonofoɔ asase so na watɔ fam na Ɔse adeɛ yɔ Nana Agyeman Badu Dɔmaman hene. Papa yi ɛde n'anionyam ɛreba abɛtae mo ayie no akyi. Na sɛ sɛbi sɛ Asante hene a ɔbɛba hɔ no nti na sɛ Dɔman hene so ba hɔ na ɛmmoa a, nti kwan a ɛsɛ mofa so apuokyi papa no ɛne neɛ moyɛeɛ no. Ɛgu n'anim ase. sɛ yɛakɔ kɔɔto akɔgye injunction ato dɔmahene so sɛ mo ɔntu ne nan nsi ayie wei ase na dɔmahene ba hɔ a polisifoɔ nkye no polisi ni hwan na ɛwɔ ghana ha a ɔbɛtumi de ne nsa sɔ dɔmahene mu polisi ni hwan ada yɛ sɛ dɔmahene no ɔnam hɔ no ɔyɛ ɔhempɔn ketewa bi wɔn sɛnea nipa bi pa sɛ ɔmo brɛ dɔmafoɔ kingdom no ase no dɔmafoɔ kingdom no ɛnyɛ kingdom ketewa wɔ akaman mu a o Dɔm a kingdom no, ɛnyɛ ahennie ketewa koraa wɔ Akanman mu a. Ɛno nti sɛ sɛbi o, sɛ ɔhen bi pa sɛ ɔyusu n'adwen yusu nipa de brɛ dɔmafoɔ popularity no ase, de brɛ dɔmaman popularity no ase, na ɔno de pagya ne kingdom a, ɛno deɛ ɔredaadaa ne ho. Abakɔsɛm deɛ asi kɔ no, asi kɔ. Ebi nsan mma bio. Ɛno nti Berekumfoɔ, Adeɛ a moayɛ no, mokɔ soro ba fam Berekum ahemfie hɔ no, mobɛtua so ka. Berekuman no nnim ho hwee. Ɛyɛ mo a mowɔ ahemfie hɔ no ne mo anya mmaransɛm ne mo akakabensɛm a moadi akyerɛ dɔmaman ne bonofoɔ no. Sɛdeɛ mohwehwɛ mo nsa aka moayɛ awie. Yɛbɛhwɛ kwansikwansi ɛwɔ hɔ no. Sɛ tam no so sɛ moretua deɛ moayɛ no so ka a, yɛbɛhwɛ sɛ ɔhen bi bɛtumi atra ne tɛritiri asan aba hɔ abɛdi aba komasɛm bio a yɛn nyinaa yɛwɔ ɔman wei mu yɛbɛhwɛ deɛ ɛbɛsi na nana asante nyini nhwɛ yio ɛfiri sɛ ɛyɛ dan a dakorɔ dakorɔ akanfoɔ no ani bɛbɔ ɔmo ho ɔyɛ dɛn ɔpa a ɔndisivu all the accounts ɛnyi so dim bi sɛ asanteman ɔde asanteman ne na awie akanfoɔ no Ɛno nti sɛ Akanfoɔ no te Asanteman no a, ɛyɛ wɔn sɛ wɔn animonyam bi a nipa bi pa sɛ wɔn fa yɛ fam. But na papa no de protɛte wɔn kingdom no. Saa manhyia kingdom no, ɛnyɛ Akanfoɔ kingdom. Manhyia kingdom no ankasa ankasa nnɛ, wɔn na wɔyi ɔhen didi Asanteman no so no, ɛnyɛ Akanfoɔ kingdom. Ɛyɛ Kangyakafoɔ kingdom. Nana Asantehene, despite sɛ ɔkura Asante din anaa ɔkura Akan din, yɛ wɔn de ayokosɛm abata wɔn ho. Wɔn yɛ Kanjakafoɔ. Kingdom nankasa yɛ frafrafoɔ kingdom. Ɛyɛ a Nana ɛkyerɛ Asante abakɔsɛm mu a, manfra manfrafoɔ no a wɔn ka a wɔn ho bom bɛyɛ Asanteman no, ɛyɛ a ɔka a, ɔnkyerɛ mu yie. Ɔkaa no wabobɔ Akanfoɔ no nko ara din, na wayi Ahonafoɔ no afiri mu, wayi wayi Frafrafoɔ no afiri mu, wayi Kanjakafoɔ no afiri mu, wayi Moosifoɔ no afiri mu, because onim sɛ wɔn deɛ wɔn kɔka ho pɛ. Nkurɔfoɔ ani bɛhyɛ ase abɔ wɔn ho sɛ, ɛndeɛ na saa nkurɔfoɔ no hefa ɛna wɔn wɔ a yɛhwehwɛ wɔn a yɛnhu wɔn ɛwɔ Asanteman mu no. Asante Nkabɔmu no anyɛ Akanfoɔ nko ara na ɛyɛ ɔyɛ o, ɛyɛ Ahonafoɔ.

na wɔn na wɔba bɛgyina mu dendeenden ma yɛtumi defeatii aborɔfo no. Wɔn na ɛbɛko maa Akanman no maa Akanman no gyee wɔn ho firii aborɔfo no nsam no. Berɛ a Asante Nkabom no reba no, wɔn deɛ accepteeɛ. Bebree no sesaa wɔn din no de baa Akan din mu. Ebi, saa nkurɔfoɔ yi bi na nnɛ. Wɔn hene se, ɔpɛ sɛ ɔfa Akan ahemfo no nyinaa yɛ nkoa. Nana Asante hene, ɛwɔ mu sɛ wokura Akan dini yɛ a yɛde trake wo nkyi a ɛyɛ den sɛ yɛbɛka ho asɛm. Nanso nokorɛ paa di adanseɛ sɛ manhyia palace no saa palace hɔ no wonyɛ kangyaka nea wontumi nni saa ɔhene no. Despite sɛ mode ayɔkosɛm abata mo ho na mo moto akan din no ahemfie no ankasa ɛnyɛ akanfoɔ wɔn yɛ frafrafoɔ wokɔ asantema mu abantemafoɔ wɔn nyɛ akanfoɔ wɔn yɛ frafrafoɔ tafofoɔ wɔn nyɛ akanfoɔ but nnɛ saa nkurɔfoɔ yi ɛnam asantesɛm no nti wɔn nyinaa afrɛ wɔn ho sɛ wɔn yɛ akanfoɔ yɛayɛ hempɔn nana ɔsɛ tutu the second. Na na nim pefee wɔ ahemfie hɔ, wɔn nim over one million percent sɛ mogya mu no wɔn nyɛ akanfoɔ, wɔn yɛ kanjakafoɔ, ɛna kingdom nankasa yɛ kanjakafoɔ kingdom. Ɔhene no a nana asante hene, kanjakafoɔ hene no a yɛayɛ nananom akanfoɔ no na ɛkɔ srɛ wɔn deɛ wɔn bɛdi anim kɔ ako ɛne aborɔfo no koeɛ ɛna wɔn wieɛ wɔn ase no aka ha. Nnɛ Kanjaka hene no se, Ɔhene biara a ɔwɔ Akanman mu no mmɛsɔmete nhyɛ ne deɛ no ase. Woammɛsɔmete anhyɛ ase a, ɔbɛuse Asanteman no de a disgrace wo. Nana Asantehene, ɔnyɛ Akan ni o. Ɔnyɛ Akan ni. Nana Asantehene, ɔnyɛ Akan ni. Na menim sɛ mfeɛ bi wɔ anim, ɛyɛ dɛn a nsɛ ne bebree to bɛtete. Na woyɛ dɛn ɛso nkata, ɛso nkata forever da. Because Nana Asante hene ɔnyɛ akanni. Kingdom no yɛ Kanjakafoɔ kingdom. Ɛna wɔn ahyɛ da de akandin ne ayokosɛm abatabata wɔn ho a wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛka koraa sɛ Asanteman no Kanjakafoɔ ne Frafrafoɔ ne Mosifoɔ ne ka ho. Wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛka koraa ma wɔn ahu sɛ Asante Nkabɔmu no na wɔn nso di mu akotene paa. Kanjakafoɔ, Frafrafoɔ ne Moosifoɔ no, na wɔn nso di Asante Nkabɔmu no ho akotene paa, ɛfiri sɛ sɛ ɔde wɔn ka ho a, na ɔɛɛspodu ne secret. Nana, wobɛhyɛɛ Brekumman animuonyam. Neɛ mobɛyɛɛ wɔ Brekum no, na ɛyɛ fɛ. Na saa atɛmdidie bebrebe a na mmeranteɛ no a wɔka wɔn ho baeɛ no, ayɛ sɛ anyɛ sɛ wɔn baa yie, na mmom wɔn bɛɛ sɛ wɔn bɛdidi dɔmahene atɛm. Eh, no, no, I ain't funny. Fi. So I deal with say when so anana, a be expose you big time. A be expose you because there is big secret behind your kingdom, and you know it. Big secret behind your kingdom. A hinta tank is about the kingdom. Yeah, who him? Mo a mo wɔ ahemfie onyina so mo nim. Ɛne nti, mo ngyae saa atɛm didie no, na ankwankɔfa nsɛm foforɔ bi ama.